Jo, an hei wier mer rëm bei Tom the Explorer. Nee, keng Ahnung, also ech weess am Fong nach net, wou ech genau dru sinn. Ah, dach, elo mengen ech eréischt, wou ech dru sinn. Mee d'Duerf hei erkunden ech trotzdem, well ech et kennen. Wann der elo dohinner kuckt, dat do ass a Richtung vun Svetiolars, do ass de Jeff nämlech scho dru. Mee ech hu mer elo mol vir, hei dat Duerf hei ze erkunden, well ech ka mech net erënneren, datt ech jeemools sollten enker hei gewiescht sinn. Also dann vill Spaass beim Nokucken, et gëtt wahrscheinlech nach eng kleng Load-Folg e bëssen an naja, mir kréien d'Zäit schonn e bësse rëm. E bësse Casual Gaming muss och heiansdo sinn. Roger, wéi leeft et bei dir? Jo, ech hunn emol erëm eng Kéier eng Farming Hoe fonnt an en Bou, also kee Bou mee eng Armbrust. Ah, dat ass cool.
Déi wierklech gutt kënnt de Moment. Wat hunn ech dann hei nach fonnt? Jo, brauch just nach Dénger.
Oh ee Feil hunn ech, also fir mech selwer z'erschéissen, dat geet. Ah dat ass cool, dat ass cool. Ma jo, fannen och. Boah meng Been ze vill Jewee Jelly gell ohh.
Boah ech si stuffed vum Waasser gell. Oh léiwer dat wéi keng Ahnung guer näischt ze hunn. Oh cool, e bloe Fëscherhutt. I like. Oh yeah, it's amazing. Oh hei. Natierlech eng Mousin, féck dech! Ass dach cool!
Wat tranquille.
Ok. Äh da waart. De Crossbow maache mer elo mol esou. Moien fir ons Rëm goufen och. Sou ee Kack duerf si mer da elo hei. Dat ass dat wat um Schëld duerno stung, mee wou dat ass keng Anung. Ech muss mol enker nokucken hei. Wou ass meng App? Do. Mä d'Ossette duerf wou de Jeff lo war. Ech ginn Iech gären d'Map lo weisen. Ech sinn elo an deem Duerf. Do ass dee Bierg wou mer warscheinlech gesinn hunn. Hei sinn ech lo eropgaangen. Jo dat ass en Duerf wat guer net, wou guer keen Numm dobäi ass.
Jo, dat ass wann s de kucks. Ka sinn dass dat doten zwar nei ass, ech sinn mer zwar net sécher. Jo dat wann ech kucks han iwwert dem Airstrip direkt, lo wees ech wou d'Strooss ass ok, ma ech géing soen do ass och e Pompjeeshaus anscheinend, hei ass anscheinend en e Pompjeesgebai, dat wär zwar cool, déi Duerf hun ech nach ni gesi gell, do war ech och nach ni, ech géing soen mir loot lo mol hei wat zeuch hält, huh do ass et awer och nei, ech mengen d'Duerf hei ass nei, dat ass lo iergendwann agesaat gin, mee dovunner krut ech nach guer näischt mat gell, Ech hu gutt sinn, jo. Sou, ech huelen mol am Mot Mousin mat, well ech jo och e bësse Munitioun dofir hunn. Awer elo zwee Schëss. Oh, elo fänkt e mat pissen, gell. Dat ass alt net d'Welt, mee dat ass alt dat. Oh, e Cowboy-Hutt.
Jiha! Ruhig, Brauner, ruhig. Sou, elo sinn ech den. Jo, ech hunn och e Cowboy-Hutt.
Elo sinn ech den John Long Silver.
Oh, deen ass bestëmmt cool. Mhm.
Deen ass déck hardcore drop, mäi Léiwe Jung, dat gees de net gleewen, ne? Nee, effektiv net.
Sou lo wär et natierlech toll wann ech hei iwwer giff däiten an en PU-Scope fannen. Chef, dat duerf hei, do hei ware mir nach ni, gell? Wahrscheinlech net, jo, muss mer mol enker dohinner laatschen. Mä ech sinn do.
Mä du muss de Wee mierken an da gi mer eng wierklech enker Mä dohinner. lass kuck, hol enker deng Eiseweiw eraus.
Den Handy läit grad net bei mir am Drénger. Kuck mir dann hei no. Oh, Kannerbuchse.
Ass dat net déi, wou s de einfach der Strooss, hannert der Strooss weider gees sou? Jo, dat ass einfach direkt, direkt iwwert dem Airfield, dat klengent. Ah, du bass do, ok. Mer hei eng Mutz, eng Futti Sorange. Bei Krassenhaff ass nämlech och nach en neit Duerf iergendwéi. Mei et ass dat, mengen ech. Ass dat dat?
Ma do war ech nämlech schonn. Jo?
Jo. Do wou d'Pompjeesstatioun dra, also et steet mer do, dass eng Pompjeesstatioun hei ass. Jo ech mengen da mo dass mol e Policebüro dran nee? Oder irgendwie sou eppes. Dat wees ech net, nee dass net dat, dat ass Kosnov selwer, Tatsache dat ass Nee dat net, Policebüro. dat net, dat net, dass net.
Ah hei war de Sarazar och eng Kéier gespawnt, well ech hunn dat Duerf nach ni gesi virdru gell? Ka sinn jo. Ausser beim Sarazar elo, dat ass zwar cool, och wann et der Charge Hostel gëtt.

Dass dass immens. Se treffen mech alleguer. Jo jo, ech lueden emol. Ah jo. Muss dat mol machen. Doen déi do un. Kann mer déi ewech schmeissen. Ech mengen déi heiten déi bréngen ons am Endeffekt méi.

Ah. Okay, dann huel ech déi mol mat. Dann hues du och eng Waff.
Ech hu mol e Revolver. Jo, jo, ech huelen se awer mat.
Ah, natierlech gëtt dat net do eranageif, well deen dee Revolver natierlech ze grouss ass dohinner. Sou hei sinn nach Military Boots, Handschelle brauch ech net, gi mol ganz rop luussen. Lek Munitioun, natierlech SKS, Mosin Munitioun. Oh Hond, halt déi Fresse dobaussen! Oh, net dee mega grousse Lot, wou ech mer erwaart hunn, mee awer da schonn net schlecht, he? Joa.
Dat Duerf hei ass komplett nei, mengen ech. Hunn ech nach ni gesinn, dat hei. Ass zwar cool gemaach, awer. So wat hunn ech nach an deem Duerf? E Supermarché dohannen anscheinend. Ah hei kommen d'Haiser nach oppen, déi ech sichen. Dat ass zwar cool gemaach op deem Fall.
Gell?
Also d'Wurscht fannen ech besser wéi déi Svetjodarsk, awer och nëmme well ech bei Svetjodarsk iwwerdriwwe krass ruckels. Oh Hond! Si froueg! Ma bei Nonster billt sech rem e bessen d'Long eraus, nee net déi do wech. Mee bass du da blöd oder wat? Sou.
Hues du das Kaas? Nee nee ech hun e Revolver an ech hun Munitioun. Ah ok gudd. Ah de Revolver ass onerhalen fong eng gudd Waff wells de do keng keng keen zousätzlech Munitioun. Ah hei gëtt eppes z'iessen, béis.

Reutscheid, dat fënns de hei direkt. Hei ass eng Kaart vun Tschernobyl, Tschernarus. Vun Tschernobyl, jo. Gëtt e, ah jo, et gëtt e Video, et soll weisen, wéi Tschernarus a Wierklechkeet ausgesäit, sou. Jo. Dat gëtt jo a Wierklechkeet. Jo? Wou se, jo, wou se wëlls d'Ëmgéigend esou weisen, weess de. Wierklech?
Jo.
Wéi gäil, stell dir vir, du gees iergendwei grad Vakanz a, an du kenns dech schonn aus, obwuel s de nach ni do waars. Also ech géing soen, all déi wou Assassin's Creed gespillt hunn, déi kennen dat Gefill wann se iergendwann eng Kéier an a Florenz sinn oder a Venedeg. Bingo, Munitioun fir mäi Revolver.
Empty. Load ammo. Sou, Revolver ass gelueden. Hu mer do eng Russemutz. Iessen! Hui! Drécken, hui! Soe se. Milchpuder, hui! Ah, ech muss soen, 't ass awer cool, wann s de sou nei Saachen ëmmer fënns, mee trotzdem, ech fannen, se kéinte mer roueg soues ufänken, d'Box mol ze behiewen. Bon, Jeff, ech héieren een Zombie bis heihinner. Jo, ech.

An nach eng Feuerwerk. Puffen.
An nach Zombie bei mer. Bei mir si keng Zombien am Duerf hei. Jo dat ass emmer gudd wanns keng Zombien am Duerf selwer is. Hei sin der zwar mega sauer vill. Mega sauer vill? Jo mega sauer vill. Oh kuck dats kann ech mech schräissen. An zerschräissen mech mega krass.

Schon 3, ech mengen du kriss mou sinn. Ech hunn elo scho mega vill Munitioun fir d'. Ech kann dee Räisser net mathuelen, gell, wat soll ech raaschen? Ah, Red Hoodie. Deen do kënne mer an Red zerknipsen. Ech soe mir jo, wonnerschéint Wieder hei. Also mir hunn eis awer dach relativ séier ausgerüst awer. An hat eng Schroutflënt.
Daat ass eng Cola, déi muss och nach mat goll gin. Zack. Ech will de méi grousse Rucksack hun.
Jo, dee brauch ech och nach.

Esou, wat soll mer dann hei leien? Dat heet vill. Ech géif wéilt ass an den, an de Supermarché net méi esou vill Spont wéi virdrun, nee?
Keng Ahnung. Stop d'soe wann ech et wéisst. Ah, Nordschannerus.
Cool, dat ass souguer déi Kart, wou ech brauch. Ah dat ass de gesamten Nordelo oder wéi? Ah krass. Maja fir déi wou et net wëssen, da kann ech iech dat jo hei och demonstrieren op der Carte. De Jeff ass do an ech war elo hei hanne gespawnt. Ech huelen un déi ganz Stroossen, déi ganz Ruen hei, dat gëtt herno eng eng nei Stad oder esou, an du sinn ech dann hei gaangen hei eropper an hei sinn ech schonn an deem doten Duerf wat am Fong, Da quaat mer net benahm, et ass nach keen Numm drop.
Ech hoffe just wann se déi nei Stad maan dass déi net esou krass ruckelt wéi Chrëftendorf. An hei si mer virdru gefreckt.
Bon ech bréngen emol nach Ken open mat den zwee. Jo.
So. Sou ech gin esou dann sichen mer emol weider hei. An da kommen alleguer déi kleng Haiser erun.

Also kann zwar sinn, dach. Bei mer Rucksack ass do ass eng Platz frei an do kann ech awer fir d'Frecken näischt drop leeën. Mee net dass, pass op net dass eppes drop läit wat net ugewise gëtt, hat ech och schonn op menger Tuna. Dat war am Ufank, mee Tuna gëtt et jo net méi. Dat ass jo gutt, mee am Spill dran hues du een vun enker Sardinen an Tuna fonnt? Äh nee.
Dach ech hat en enker lo. Ah hei ass eng aus Gas.

An wann ech een eppes anstellen ass dat fir déi Bécks do opzemaachen gell? Ma ech hunn eppes. Du mer do eng eng getante Hose. Natierlech komme mer dorëm net hin. Natierlech läit déi do hannen am Eck a mir kommen net dodrunner. Et huet mech erëm gönnt gewonnert. Dat Spill hei mat mech fäerdeg. I am completely soaking. Ass mir schäiss egal wann s du um Soake bass oder net.
Um Sacke bass. Jo dat dat definitiv. An hei läit awer meng Mousin. Oh hei leie Sticks.
Ass awer am Moment net Prioritéit. Sou. Huh? Do leie Sticks. Ah do ass awer Baseballschléier, ok. Ja do läit lei eng Tarnbox an ech komm net dodrunner. Total behënnert. So, hei hu mer awer nach e puer Haiser. Ech géif mol sécher gären de Flickenauto kucken. Och wann dee scho ausgesäit wéi en Taxi. Ah, do ass ni eppes Anstänneges dran an deenen houeren Autoen. Wat war do? Pizza Presto, ah, lecker, lecker. Ass gutt, grass Pizza, russesche Pizza ass ëmmer gutt. Mat enger extra Portioun Kommunismus dobäi. Sou. Bëssen Teiser hei duerchsichen. Vläicht fënnt dir e Rucksak, dat wier zimmlech cool. Nach en Tarnhutt, wow, wann ech net scho genuch Tarnhitt hätt. Da wann ech scho geng. Wat man déi sou fucking big hei dran, éierlech? Fir op d'Plaz ze schreiwen. Oh, brauchs de och kee Mun, kee Meter, gell? Dach, ass am. Stéck hei ronderëm.
Ass am Fong witzeg.
Jo, et ass witzeg, mee fënns de andauernd, gell? Dat Tallchen fält eraus aus deene blöde Béchsen, déi s de opmëss. So, fänke mer u mat iessen hei. Ah, leck! Diese Müdigkeit! Ah, meng Been, se di wéi! Ech beschwéiere mech ëmmer erëm, et hëlleft awer näischt. So, du wäerts elo fäerdeg si mat iessen?

Wei? Et war e Witz, Chef.
Dat ass awer richteg krass, gell? Sou, lo drénke mer nach. Dat ass wierklech mega krass, gell? Dat ass iwwerdriwwe krass, hein? Jo, jo, dat ass mega sauer, vergiess et. Dat ass ultra krass. Hal op.
Sou, huele mer nach déi Béchs do mat. Zack.

Sou, ah dee Reen ze mech ze mech en ze nervös he. Mei Zang, puer gudder Bicher. Guck mol hei, oh Cargo Pants, dat ass cool. Schéiss de op d'Saach? Jo.
Firwat? Einfach sou. Ah, dat ass och gutt. Ech si zwar grad um gaang ze stierwen hei, mee bon.

Fuer dës wéi ech nach.
Ah wann et donnert a blëtzt et. Wéi se och komescherweis keng Zombie ne? Jo. Nach kee gesi bis elo. Hei ass Pumpgun Muni. Hei ass e gréngen Hutt. Oh hei ass eppes z'iessen. Also CS hun ech méi wéi genuch. Woah du domm Sau do. So. Hues de chausséieren?
Success rekt. Äh nee. Ach, no ass gutt. Ech ha kënnt dat elo héieren. Duerno schéngt näischt méi ze sinn. Das Dorf ohne Namen. Ah, hei ass en neit Gebai, mengen ech. Nee, Idiot! Wéi soll ech op a klammen? Soss soll ech déi Dier opmaachen.
Oh bingo, dat eng ass Kess dobäi.
An en Hël. An e grousse Rucksak. Sou, lo ass e wéi geschreckt.
E ganz groussen? Jo.
Putain, ech wéi, ech brech och mol e Rucksak. Wär net schlecht. Mee iergend, oh, Munitioun fir d'M 4, fräck. Na du fuck Zombie, féck dech dach! Da kanns du net mol a Rou loaden, gell? Schwuchtel, Mann. Oh, Jeff, chill mol. Sou, elo fräck.
An ech bludderen den éiwegen.

Ech man hei Body och säi Rucksack ass schäiss irgendwie hunn ech dat Gefill dass irgendwie e Bug mat de Saachen ass bis mat de Saachen am Rucksack sou well ech hat bei him lo och erëm entweder hat en net vill dobäi oder keng Ahnung wat gelaf ass lo.
Ech hu lo 3 Zombien ëmgeluet.

Do kombinéieren. Also wann iwwer mir am Duerf ass, dann misst nach spéitstens lo wëssen an Scheissel. Mee wann ech keng Rucksack fannen, da wär ech méi zefridden. Wat mer do? Eng brong Jeans.

Jo geet en. Anscheinend.
Net dass dat eréischt an der Testphas ass sou. Nee nee nee ech mengen net. Sou ech hu mol, ech muss just kucke wou ech, dat war an engem Mousin-Haus war dat, an deem heiten mengen ech awer net. Oh waart, ass scho rëm en Zombie-Info, do ass scho Landgewënns. Oh freck, maache mer mol eng kleng Paus hei, net dass mer erëm iwwerzéien. Da géing ech soen, bis d'nächst Kéier, Merci fir d'Nokucken, he! Ciao! Salut!